Бизмәгәндә яшәү бәхетеннән, юл йөрүдән мәңге туймам мин, дип көйли-көйли, бу юлы алтын балыклар бөек җырчыбыз Илһам Шакировның туган авылына сәфәргә чыктылар. Кызларның уе дөньяга олы шәхес бүләк иткән Яңа бүләк авылы һәм Илһам иҗат йорты белән якыннанрак танышу. Татар халкының мәшһүр җырчысы, безнең авылдашыбыз Илхам абый Шакиров э, һәрвакыт э, менә безнең авылга кунак булып кайтканда, шушы э, үзенә багышланган шушы иҗат йортына килеп, монда кунак булып китә. Быел Илхам абыйга 77 яшь тулды. Аның беренче җырларын пластинкалардан тыңлаганнар. Ә минем беренче ишетүем аудиокассетадан булды. Моңлы тавышын телевизордан ишетеп уйнавымнан туктап калганым әле дә хәтеремдә.

Аңа мин киптән китсә, ул кеше изге кеше була. Ул кеше кешеләргә яманлык, начарлык эшли алмый. Чөнки ул җыр, моң үзе кешенең күңелен йомшарта, ул кешене изгеләтә. Аның монда туган һәм үсмер чаклары сурәтләнгән бу фотоэкспонатларда. Менә монда карап үтсәгез инде аның әтисе белән әнисе сурәтләнгән һәм шулай ук инде шушы яңа бүләк э, мәктәбендә 7 нче сыйныфка хәтле укыган чорындагы классташлары, шулай ук менә Тленч Тамак урта мәктәбендә алар бергә классташлары белән төшкән фоторәсем бар. Һәм шулай ук инде безнең бу иҗат йортына аның классташлары да һәрчак кунак булып киләләр. Бездә кунакта бүген җиденче сыйныфка хәтле бергә укыган Роза апа Якупова бар. Исәнмесез, балалар! Хәерле көннәр сезгә! Илһам абый яшәгән төп йортны сүткәндә, аның чормасыннан мәктәп дәфтәрләре килеп чыккан. Андагы билгеләр дүрт тә биш кенә булган. Ул билгеләр аңа матур җырлаганы өчен генә куелмады микән? Юк, балам. Бөтенесе дә дөрес. Гел бишкә, дүрткә генә укыдык. Ул да шулай укыды. Бер партада рядом утырдык. Шулкадәр көләч өзле. Как дәрес бетә, тәнәфес, ул җырлап җибәрә, ди. Аның бөтенләй шулай. Ул бик чибәр, хәзер инде җәмсезләнде, ансын да әйтергә кирәк. Картаеп китте бит инде. Ну, һаман да җылмаюы, көлүе, дип матур итеп көлүе, хәзер дә шул менә, җәш чакта кебек, бер аермасы да юк.

Ә биш ел дәвамында инде Илхам абый белән бергә яшәдек. Аның менә шушы репетиция ясаган вакытларында, ниләрдә, шуларны тыңлап, шуннан әзрәк кереп калгандыр дим инде. Ә болай менә шулай җырла, тегеләй җырла дип алай киңәшләр итмәде ул. Авылга кайткач, аның иң яратып башкарган шөгыле нәрсә? Утын ярга ярата инде, печән чабырга. Урманда йөрергә ярата инде. И аннан соң кич белә менә шушы сандугачлар сайраган вакытта инде яз көне кайтса, сандугачлар сайраганын тыңларга. И аннан соң инде

Бүгенге көндә инде сәламәтлеге алай бер җиремдә авырта дими инде ул. Просто хәтер генә әзрәк начарлана бара. Ул бик гади, слишком гади инде. Берәү булса мондый титуллар белән, мондый дәрәҗәләр белән үзен әллә кемгә куеп йөрли. Аңа карты да, яше дә, бөтенесе дә бер тигез. Ул бер кайчан да байлыкка кызыкмады инде. Аның бөтен байлыгы шушы иҗат, җыр, менә монда әйтелгән бит инде. Бөтен иҗат гомерем татарны татар итеп калдыруга, аның милли тойгыларын уятуга багышланып үтте, дигән менә шул сүзләр инде. Шулай да сез аның иң якын туганы бит инде. Аның бер дә яратып, сөеп йөргән кызы булмадымы? Мәктәптә укыганда булды, диде ул. Керәшен кызы иде, исемен әйтмәде. Казанда әйткәндә инде менә антын инде язып та чыктылар инде. Фирдәвес апа белән Финляндиядә Рәхилә апа белән инде. Менә, мин шул икесен беләм. Бу бүлмәбездә Илһам ага Шакировның 1960 елны Казан дәүләт консерваториясен тәмамлагач, инде артист булып җитешкәч, менә төрле җирләрдә Татарстаныбызда гына түгел, ә бөтен дөнья татарлары арасында үзенең концертлары белән чыгыш ясаган сурәтләрне күрәсез. Бу залыбыз безнең бигрәк тә уңышлы килеп чыкты. Бу залны тормышка ашыруда үзенең хезмәтен бик күп иттереп күрсәткән кеше ул Чаллы яр, Ярчалы шәһәре рәссамы Шамил Камилович Якупов. Районыбызның җитәкчесе Хаҗи Васил Гарипович та әйдәгез әле шушында, шушындый матур иҗат йортында Илһам абыйны зурлап, данын күтәреп, шушында никахлар теркигәле, яшь гаиләләрен төзигәле дип инициативага чыкты. Матур иттереп сен анда күңелгә, гомергә истә калырлык иттереп ЗАГСлар, яшьләрнең гаиләләрен төзү никахлар үтте. үтте. Былтыргы елда 12 пар, быелгы елда 2 пар үзләренең гаиләләрен төзеделәр. Уларыбыз күп җирләргә таралды. Мәскәү ягыннан килгән

Раил Әнвәрович, буыннар җырчысы Илһам Шакировның иҗат йортын карарга кайлардан киләләр? Күрше Зәй районнарыннан килүчеләр булды, Сарман районыннан. Һәм шулай ук үзебезнең Тукай районы кешеләре бик теләп йөриләр. Район җитәкчеләре, башка килгән Казаннан кайткан кунаклар да бар. Әлбәттә, әлеге иҗат йортында Илһам абыйның үзенең шәхси киемнәре, шәхси әйберләре булса, ул тагы да кызыклырак булыр иде, шулай бит? Менә без күреп торасыз, безнең әле экспонатларыбыз бик күбесе бик буш. Шуңа инде аларны чыннан да Ул гап-гади генә әйбер дә бит ул, соңыннан тарих булып кала. Аны берәр Илһам абый белән бергә утырганда, бергә фотога фотосымы ул, яки берәр ул алып биргән берәр бүләкме, яки Илһам абыйга биргән бүләкме дигән шикелле. Менә шундый кешеләр булса, яки алар менә шунда безгә тапшырсалар, без бик бәхетле булыр идек. Белүебезчә, шушында ук Илһам яшәгәндә Халык яшәр дигән фестиваль дә үткәрелгән икән. Ничек соң, менә кечкенә Илһамнар үсәме һәм, гомумән, әлеге фестиваль киләчәктә дә дәвамлы булырмы? Бик күп халык җыелды, бик күп җырчылар, бик күп чыгыш ясадылар. Анда 75 ел тулган иде Илһам абыебызга. Һәм инде без чыннан да ул һәр елны юбилейларда шушы даталарны без югары рәвештә матур иттереп үткәреп барабыз. Бигрәк тә Сабан туйларга Илһам абый кайтса, инде ул ансы үзе бер шатлык, куаныч. Без дә суы шундый микән дип тә шаккатабыз. Хәзерге балалары арасында да, менә өлкәнрәк кенә күрдек кешеләрне дә күрдегез, җырчылар бик күп. Дәвам итәчәкбез. Бездәге шу Илһамга карата мәхәббәт, җырга карата мәхәббәт, сәнгатькә карата мәхәббәт сүнмәс. Яңа Бүләк авылындагы Илһам абый Шакировның иҗат йорты күңелләребезгә җылы хатирә булып кереп калды. Җәй көне бу якларга тагын бер килергә кирәк әле дигән ният белән без кайтыр юлга кузгалдык. Кайтсын иде юлларым.